Kɔ nu ye mí wɔ ga nɔ le giya, mí wɔ ga ne ƒe dɔ le giya le gbɔgbɔ me wa kɔ kɔ ɖo la o. Ne mí wɔɛ vɔ wo ŋtɔ hã ele sɛn kpɔ ge be akpɔ be ame dzro ale dze yi. Ye wo ŋtɔ edze be akpɔ ale ke ƒe dɔ le. Ne mí wɔ nɔ nɔ vɔa mí gbɔgblɔ ge ne ƒe dɔ gbɔ dodo ge le dzi wa le tututu. Edze anɔ awɛ. Egbɔ va ge live me nye nu me vivi. Eyi paper kpɔ mɔ yi yi yi ɖo fia yi xixa o enye nya le ke wo. Ima me gblɔ be awu dida ʋa me sia ʋa. Iye. Ewu tɔ ŋku nya le dzi o ko ŋu kɔbu lɔ ko be fri ma ni kɔku na xɔ ne ya bo. Ahia ve du. Mm. Ke be ahia ve du a gɔme sese ka. Ahia ve du a.
Onu de sia onu wɔ pe nya kpɔ na na me. Ne mi wɔ ga ame tu ge mi ana.

ye hiã ɖe nu ya le tso gbɔ ye kpe fu le ŋuti o mewɔ nu ya ne hiã ɖe nu ya le tso gbɔ ebla ge vɔ fi wo kɔ.
Right, mpanyinfoɔ ne ahwɛfoɔ ɛnɛ so yɛma mo akɔ aba ɛde ba Kabacha TV so ɛnɛ so mmerɛ ne adu

Eɖɔ manu eɖi ama ye fiti ene kɔ ye ɖi video bi estuwa wo be first person awu sa ebe kan afi su ye wɔ Facebook ne TikTok like page nu ne share video nu na fi jai wo comment ana wo question asen bi se bi o pese obi sa ye nu wo di ebi sa na fi ye ke kan ya ye di ehu emwa ye eɖi ebe mau ene su ya ba ye papa ba ku chen ewo akra ebi nu mu ne mnu ebi nu mu su ene mnu enti se emre ni be mua ana emre ni sua.

Oke nie wo munu se ɔbe kan ewe kasa na ya yire ye hun a edi aba twi num sene be ya yenyi na ye be ti asie ati asie tɔgbe mi do we zɔn no kɔva kava tsa tv ji yo mi ami we zɔn
mi, mi le sese mi ka ji be wa le sese afɔ agbe ko okay. yeah.
le dekɔ wa mi kpɔ be ebubum ehe ya mi kɔ do mi ɖo ke ji be adja be Blema me ŋua, míagbugbɔ atsɔ numawo vɛ ne míasrɔ̃ nu atso eme be viwo le megbe gbɔna hã woate ŋu asrɔ̃ nu akpɔ gome le eme. Nu ma ta míte ɖe eŋu o. Egbea mí ame aɖewo míenya o, ame aɖewo hã menya o ta míaɖe kuku nàyɔ wò ŋkɔ fia ele dɔ ke ne woana le wò dɔwɔƒe fia kɔ nana na míaƒe nukpɔlawo woanya ko ne woanya ame ya. Míedze ɖom kple egbe. Yo, míawoe zɔ. Woyɔna be tɔgbe Kwami Dunyo Akpabli.
Tɔgbe Kwami Dunyo Akpabli. Mele Kasua mɔ dzi le Tetegu. Ne etso Accra gbɔ ko gblɔ be yeadi le Tetegu junction. Ne eɖi le fi ma ko tso mɔ me. Kona gblɔ be yina le tɔgbia akpa bli gbɔ. Ko kɔ ga va nye aƒe me. Ne tso kasua eme, emɔ mɔ tso gɔ ko. Taxi rua no te. Moto tɔ ɖe sia ɖe ko gblɔ be yina tɔgbia akpa bli gbɔ. Ko egbɔ nye ɖo ge. Efetu dɔwɔla me nye. Dekɔnua dzi ko me le. Yeah.
Okay, nti ashe fɔ yɛ ni yɛn papa tɔgbe.

Ebe ba exɔ tɔgbi egbe mi va do le gbɔ ŋu. Mi kpɔ be eɖo nuwo fuu. Mi kpɔ be ŋɛduwo hã wo le mia xa dzi fine mi le wo kpɔm. Gake miwo mi nya dɔ ye wo wɔna o. Ta ewɔe ya wo kpli wo le dɔ wɔm mea, ale yi ne kɔ wo kɔ wɔna dɔ. Gɔmesese kae le wo ŋu ne nàna míakpɔ míaƒe nukpɔla hã ne woakpɔ gome le eme? Akpe miɔwoe zɔ ke eh Bekadje fia me nɔ efa ba dji ame le. Afia godjia. Eh fia me mɔbɔna yɛrɛ kua efa ya.
Yɛ xɔya me mí le fiaa, veduwo li vovovo. Ta kɔku hã kɔkuxɔ me ya. Fiya kɔkuxɔ me ya. Ta efa me xɔɛ le kɔkua ŋu. Ta ne ame ɖe be efa kuxia ɖe fu ɖe lea, ne mata tso ko wa be o. Mele enu xe nɔ le vedua gbɔ ta mía gbɔ problème ya nɔ. Edje ma kafa nɔ. ne manya kpɔli dui edzi le enu ye fu ɖe la wa wo gblɔe kpli nu gake edzi manya kpɔli dui kokoko dzi le ka kɔe ɖo la ave do ƒe kaƒe anya koa ne mi ka shinti koa me ka dze ɖe agba va ta kɔku xɔmɛ la efa le ŋu lo yo nti ebusa me bisa ye papa se bebia ye wo eye hin fa ye ho se we siesie ni ama bebri edia gu empa su ewa ha su enu nti on cheche mu nyentia

Ne wobe afa alo ifa, nu ka wònye? Gɔmesese ka le eme? Ne wobe efa, wobe efa, efa nago nu, efa nago nu. Ne wobe efaa, eye hã nye ɖehooo. wɔ enu ye nye etrɔ, enu ye nye eŋɛdu, ame ye nye ame ƒo nu. Ŋɛdu ma dze ame ma dzi be ne ƒo nu alo nane wu lɔ wò xixea ŋu kakakaka. Me ŋu dzedze kpɔ nɔ nua kɔa, efa ye nye trɔ ɖe sia ɖe nu ƒola. Efa ye nye trɔ ɖe sia ɖe nu ƒola. Ta ne nye be ŋɛdu le asiwò. Yɛ efaa mele gbɔwòa, ekpɔtɔ nu. Hum. Efaa yi degoa, ekpɔtɔ nu. Ok. Eyi ta nenema wòle ema. Ok. Yo nti ahwɛfoɔ mebisa yɛ papa sɛ, aɖe a yɛ ho wa ɔ ma yɛ tia se sɛ yɛ frɛ nu ifa. Efa. Efa. Ok. Ena mebisa sɛ yɛ se efa efa nu ase tsrɛ ni sɛ enɔ se busu ma ɔ mu wɔ ewiasea afa nɛ nyinaa ɔ mu pɛnyi

Kɔkɔa, dɔ kae nèkɔ wo kɔ wɔna le fia? Yo, akpe. Kɔkɔa, ɛ, wonya nu sugbɔ. Ɛ, kɔe awu di da ƒe me sia ƒe. Ne egbe godo awu di kple viwo aƒe yi ge. Enu le do. Eda bo ŋli ne mi. Ɛ, kɔkɔa, aʋa de trɔe. ne tɔgbuitɔgbuitɔgbuiwo vava dzo wa, etrɔ ya ŋa de vedu wòdze. Ye nye trɔa le si ke nye be, etrɔ katã katã katã le xixe godoo maa, ye nye trɔ katã be dɔmlɛ. dɔmlekplaa. Numa ta wo yɔna be besa. Gake mesia nu gɔme o. Numa ta ne edzi vi, wònye vi tɔ̃lia, ŋutsuvi tɔ̃lia kpoa, evi ma mebua ame o. Gake vi maa, kaƒe wòato gbɔ awɔ nanaa, wokpɔe be yewo nya dzɔ. Ye nye vedu kɔkɔa. Eya ta enye vedu ale si, wonyawo sugbɔ. Nu ka dzɔ? Yewo nya nye be enumake ko yeawɔ yewo dɔ.

Woba ha eto ni te eɖi ama o. Tɔgbi eya fia eɖe eɖe gɔme ne mi be enye em aʋa ƒe ʋedzue. Edɔ ka kple dɔ kawo nekɔ wɔna ne ame ɖe le xaxa ɖe mea wòata ava gbɔwoo. Ava kpɔ ɖeɖe le gbɔwò. Edɔe vedu ya wɔna. Gbãtɔ, me, ame ke mega ʋle nu kpli wò. Enye sodza alo be yeayi sodza alo le sodza polisi me, wɔe ɖa fika, migration me ka wobɔ va du ya. Edɔ aɖeke meli o. Tɔ ko nye be challenge yi. Kɔdɔ vɛ ne nagblɔ ne mitata nu ya le dzi be na wɔ ne yi. Wo dɔ ne didi fa ne ma vivi nu mo. Nkeke tɔ ko me ro do ga no. Ke vie ne mi wɔ nu to te fe na wo. Se ne mi wɔ to te fe no alo mi ble ga o nkeke tɔ ma te fa le ŋu la. La ne mi wɔ nu re se are ne dzi mi abie fa be nu ya re mi wɔ vɔ de asɔgba.

Ene ebɔ wuhun baŋ ha ŋti sa ŋu ŋklɔfɔ nu se wo ba ha eti ni te eɖi ama o. Ne nye se wo ɖe asem na ba na nɔ ɔ ye enu ti na efa ana afa nu ewa aha nu. Wo ɖe asem na ba nu ɔ be bi sa efa nu se nia wo ɖe a be eni eye se ɔ nye ma o ana se enye. Mi wɔ vɔ ha mia ga bi efa ɖe sɔ gba. Aha na ɔ ye ma wo wie sua ɔ se ɔ sa bi sa efa ni se

Edɔ sugbɔ.
Takpɔ ɖeka ale kɔ kpe le. Ee, wòdɔe li si ke nye be ame lé ɖe srɔ̃. Esrɔ̃ ƒe menyɔnyɔm o, evigba me menyɔnyɔm o, asigba me, ega, enu, enu problem mele o. Tɔ ko nye be ta la, ele le fi o, mele le fi o, ele outside country, ele fika o, woyɔ ŋkɔ ko. Ne nu ye le eŋutia, makɔe ɖe be nu ya le. Ne míaŋlɔ agbalẽ akɔ de asi ne vedoɔ ŋutɔ ko vɔ kplo míwɔ dɔ nu nɔ akpɔ ta akpɔ afɔ akpɔ asi lɔ.
Ti ebusua me bisa ye papa sɛ juma fufuru bi wɔ hɔa busu mi eti mi edi ana nɔ si ejuma ni di ewɔ hɔ bebe ne nye nu nyina so enɔ be ti mi akan iti mi mi ka cɛ sɛ ne ɔfa ba ku bi enkwe mu ema ye sɛ ne be ya enyina ye be benefiti edi efri enɔ cɛ mu sɛ sɛ u ye juma na ensi so

hã, ekpɔ be efɔ kɔ le asi abe ale megblɔ gbã ene. Asiƒome hã eŋu me kɔ da ɖi. Ehɛ hã le egbɔ. Sign ame etɔ̃ ya ɖe ŋka wofiɛ. Emle kɔ eŋua si me da le ehɛ hã le. Gɔmesese ka le ŋu. Yo le akpa ma godzia e egɔme ɖeɖea esese.
Gakaa enye ŋedu ale si ke nye be amli ma ŋedui. Enye ʋedua, amlima ʋedui. Nɔ, nɔ, be am, amlima. Ŋka, ŋka enye amlima? Ee, nɔ be amlima. Ekpɔ be hɛna. Etɔ yi.
Ok. Oh, ok. Ok.
Ta ne egblɔ be.

Na wo ŋu se ŋ ako ŋue ɖie mi ti mia. Wo kai ne na wo fre na. Amre mu wa obeba na wa be ju enu ni ju me di potia o di e wa ha. Tɔgbi, fifia mia bie abe ale ne le gbɔgblɔ be ne ama ele. Aƒu godo hã, ata akpe ɖe eŋu kple ŋetsu ya. Efia efe fiam be mark le abɔ dzi nɛ alo teƒe aɖewo nɛ ke le fi ya. Amea hã menye fi ya wòle o vɔ mate ŋu ava afi ya egbea, agagbugbɔ adzo etsɔ o. Mele abe Accra kple Tema kple etɔtɔ ye o. Wòaɖo ŋu ava egbea adzo. Ame ma ɖi leke ne wɔ ga kpe le ame ma ŋu le outside. Mm.
Ame ma bɔ tɔ kura yɛ kura le easy. Yi nye mi gblɔ be gɔme dzedze be anglɔ wo ŋkɔ. Mm-hmm. Country yɛ le. Da ko eŋlɛ ko. Okay. Enu yɛ nye veduɔ ne wo ŋutɔ le gi enu yɛ kɔnu yɛ mi wɔ wɔ gana le gi mi wɔ gana veduɔ le gi le gbɔgbɔ me akɔ akɔ ɖo la o. Ne mi wɔ vɔ wo ŋutɔ hã ele sɛn kpɔ gana bi akpɔ bi amedzro ale dze yi. Yewo ŋutɔ edze be akpɔ aleke evedua le. Ne mi wɔ nɔ nɔ evɔa, mi gbɔgblɔ bene evedua gbɔ dodo gele dzi wa le tututu. Edze anɔ awɔe. Egbɔ va ge live menye nume vivi. Ee, ta aƒu godo tɔ wɔ tɔ ye la ele easy. Ame lɔ le be ye ye US ye kpɔ ye me kpɔ paper o. Ɔ ne si ye kpɔ nyɔnu ka po wa o paper ne akpa ma go je vedua dɔ ma. Yɔ mi ne na gblɔ ne mi be re. Yi me paper kpɔm o. Yi gi ye ɖo fia ye xixa o me nye nya leke o. Yi ma me gblɔ be awu dida ʋa me sia ʋa. Yi. Ewu tɔ ŋku nya le ji o ko ŋu kɔ bu lɔ ko be fri mani kɔ kuna xɔ ne ye abo. Yi wu dɔrɔ sa dɔ nu no. Yi. Ete ahwefo e me bisa ye papa se o de kan ama ye ati ase se eh science bi ana mark bi e wo bo sum nu wa e wo omo so a omo esum nu. eho. Na yea yewɔ abroche sue yebe yeden anya sa mark no ewɔ yehu esan se yedie ye ni ha ela se o mo kura na mo juma eye easy kura emanu ewa aha ne tie muni se se oba ha ana ofre no ewɔ phone suna ka chen se o na nei

Wobe ŋu ŋusũ nui ewɔ wò tsɛ ebe ebe ba be pi ewɔ wò tsɛ filifili. Yagani yagani na woɖi wɛ nie ŋu se aɖi na nana ye ma wɔ nu sa aɖi no aba be pi wɔ ŋu. Eti sia wowɔ hɔa ana wo nam hɔa ŋusũ ɖo biom wo nim se bibi wɔ hɔa eta wò tsɛ ne emu se wure fe woaku ɖo akɔmu ne mɔa ye ɖia.

wobe ame eve ye. Vovototo ka ye le wobe ame eveawo dome? Iyo, vovototo mele eme o. Eee gbãtɔ makɔ nya aɖe ŋuti si ke nye be, be Mark nya yi ne megblɔa, be amea nɔ ablɔsi kpla. Wò mehiã na Mark o.
Míawo amewo yiwo ŋuti Mark ye le ƒio la,

Ahiã ƒe dua, wo nu ɖe sia ɖe, wo nuwɔƒe nya kpɔ na ame. Ta amɔ like ya amɔ mɔ like o. Eta ali na amɔ mɔ like wò nya wa, ke nɔ tsua, eɖe ŋtɔ sɔ na si kɔ le yi. Ta ne kpɔ ame ya nyɔnu yi, ame yi nye agɛ, esrɔ nyɔnu ya, be yete ƒe aɖeke ame ɖa na nu nɛ.
Mɛ teƒe aɖeke ame ku na tsi ne akplɔ srɔ̃ le asi kɔ le yi mi. Ne akpɔ ame yɛ le gama eya ɛ ese le ŋuti ma wòkɔ le yi mi. Ne yi ma yɔ yɔ kpo le le asi. Ta ne gbɔna le ge teƒe xoxo aɖe kpoa. Esesẽ be la, ame tsitsi ya egbɔna, ega ʋuʋum gbɔna ɖe etɔ ma. Kaƒe velia, míaƒe Aƒetɔa wo nya elolo, etrɔ ɖe sia ɖe. Enye wo xlɔ tɔ, enye wo family. Ta ƒome nɔ dzɔ sugbɔ, dzɔ le ƒomea me sugbɔ.

Ok, tɔgbi, mega kpɔ ɖe hã le eya me ɖaa. Ata ɖe ema gɔme ne mia. Ema enua le do gbã. Si ke nye be mia ta gblui gakea ekpa wu nu.

hafi ne míakɔ egbea ƒe dɔwɔna kɔ va enu ŋui. Ne ame aɖe kple esrɔ̃ woli, wokpɔ problɛmi viɖe, mamama wova wo dome, ne menye, ne problɛmi meva wo dome kura la, akpɔ be gaɖewomea, enugɔme masɔmasɔ enɔna ŋutsu kple esrɔ̃ wo dome. Ame mawo ƒomevia. Leke nèwɔna akɔ kpe le ame ma ŋu? Oo,
ɛɛ, esrɔ̃ ɖesiaɖe, esrɔ̃ aɖeke meli ko be yetsɔe straight be evivim o. Godo wanɖiwanɖia edzre la va. Gake srɔ̃ aɖe lia, eɖe ge vɔa, ƒomea, eɖe menyo o. Eshi ke nye be wotso, nɔ kpɔ ŋkeke kwasivi ye, ye hã be va yi kpɔ ŋtsu ŋkuta ɖe. yewo tu ge ne fiɛ enu gble ge ɖe ŋuti o ta yi nye protection for the marriage side a protect woƒe marriage ne be ya protect woƒe marriage a enti dɔ wɔ li mia wɔna me fiɛ ge ne wo ŋutɔ me ga fi va ge wɔn hã ele gi ye amerika le fi ka o mata fi o Enu yɛ gblɔ ge mala na ekpɔ ge le fima. Ta ne nye be ame ɖe le nye ŋkɔ se ɖe nɛnɛ ƒe akpa yɛ godzi srɔɖeƒe be srɔɖeƒe me nyɔnyɔm o. Esrɔɖeƒe veve ma yɛ ne mete gblɔ ge ale o. Amia ne yɔ nye ƒe line ma fia nua ya ŋtɔ le fima ne wa wɔ le fima eye.
Te ebusia me me bisa eye papa se emre bi ewɔ hɔa. Ehun se awari fuɔ ŋtɔkwa etimi esi ɔmutema

Tso gɔmedzedzea, akpɔ be amea wosusu le eŋu be yekpekpe ge ɖe eŋu nyateƒe gake va ɖo time ya wòdze be yeakpe ɖe eŋu bua, ke amea le eɖokui hem le megbe yim. Ame ma hã ɖe, mɔ ka dzi ame ma woato alo mɔ ka dzi nètoto ge akɔ kpe ɖe ame ma ŋuti ne woawo, nu ke dim wolea, wova se account ma. Míatsɔe be nya ma gblɔ ma na la, promise and fake kple disappointment ye nya ma. Oh, akpa ma godzia, eh, ame ɖe lia, always enu ƒom kple needs, ne ɖo ganya gbɔ ko la, ke change life bobo. Akpa ma godzia, mi bla ge. Ɛɛ, Biblia ge. Leke ne ewɔ ge abli? Ya, eya.
Ya tu ge. Migatu ya ɔe. Ɛhɛ. Ya tu ya. Mitu ya. Eya migatui. Mi tu ya sia. Ɛhɛ. Ya tu ame ma. Mi tu ge. Bia ele me mo ma tu kɔ mi ame ya tu ge. Ok. Akɔ amiɔ picture alo amiɔ ŋkɔ akɔ kpe ne ti kɔa. Mi bla ge. Ne mi ble vɔ pioo vɔ kɔa, ne ka su amia ŋtɔa, ne kɔe da ɖe kɔ ega ha le dzi kɔ akpɔ bi la, ʋetɔtɔ dzodzo. Amiɔ gbɔgbɔ ma eli. Edzodzoŋ tatatatatata. Edze woaɖo tsi dzoe. Woaɖo tsi dzoe atrɔ ɖe edzi ese aga wuiɖekɛ eye ga wuieve, twe eleven to twelve. Atrɔe ɖe edzi kobɔ. Aƒe ko woaŋu anɔ dzudzɔ tom kekekekeɔ etsi ƒaƒe kɔkɔ wo dzi wo dzi ne dze eme kaba. Three days. Ne mí wɔ ga ame etɔ̃ gema la.

ye hiã ne nu ya le tso gbɔ ye kpe fu le ŋtsi o me wɔ nu ya ne hiã ne nu ya le tso gbɔ ebla ge vɔ fi wo kɔa akɔe da ne ke wo kɔa ha ege le dzi kɔa kpɔ be dzodzo tatatatatata ko ɖo tsi dzui etsi afi kutakuta kɔ kɔ le dzi eleven to twelve mm. akɔsi dzodzo le dzi five minutes kemi kɔsi va fɛ kɔ wu le dzi wo dzi ne dze kaba.

Tsitsi na ɔ tsitsi nu ne nye se ɔ tsitsi nu se ɔ kun nu ba ɔ tsitsi nu ama wa ba ni hun so se wa promise u bi wa ma ni hun aba ni hun so se wa promise u bi se ɔ be ye bibi ama nu nti sa di nu ɔ fa ni pa nu ɔ fa di nu kɔ ma ni pa nu na afi bibi a ato di nko nya di ni di e wɔ hɔ bibia ɔ be ye

Ne mi kua, miakɔ egbe ƒe dɔwɔna kɔ va enu ƒu. Akpe be eh, migava Kabacha TV. Eh, station manager ye ko wòdze be míanɔ akpe de nɛ. Kple miwo katã be agbedidi nenɔ ŋgɔ ne mi. Ke mɔa, enye nye dzidzɔ tɔxɛ be eh, midze gbagba be Programme ya mikɔe ɖo ŋku dzi be miawɔ. Ye ko nye nya ye medzi magblɔ ne gake vevitɔ ko nye mise ta la be be Ghana ɖekakpuiviwo ɖetugbeviwo ame tsitsiwo ne woaƒo ŋku bloggers fi wova le sistema me. Ta miwo amewo nye trɔdɔwɔlawo dodoetɔa miganye naneke le